Син хәрефе шин хәрефе кебек языла. Син хәрефе шин кебек языла. Аның тик өч ноктасы гына булмый. Шин хәрефен без язырга өйрәндек. Инде анда безнең нәк син хәрефе кебек языла, тик аның өстендә нәрсәсе бар? Өч э, ноктасы бар. Ә син хәрефенең нокталары юк. Ә язылышы э, нәк шул шин хәрефен э, хәтерләтә. Аның исеме син, син, син. Бирә торган авазы с, с. Һәм ул нечкә хәреф. Сүз башында ул менә шушы өч ыргагын ала да, э, сүзнең э, алдына килеп баса. Үзеннән артта килә торган хәрефкә тоташкан була, менә шушы урыны белән. Сүз уртасында без юл буенча язып киләбез, киләбез дә менә шушы өч ыргакны куябыз һәм тагын юл буенча китәбез. Менә бу урыны аның э, Алдагы килгән хәрефкә тоташкан урыны, менә бу аның арттагы килгән хәрефкә тоташкан урыны. Һәм инде сүз азагында менә шулай язып киләбез, кисәбез дә шушы өч ыргагын язабыз, аннары аска төшеп куябыз. Бу инде аның алфавитта тора торган матур кыяфәте. Менә бу урыны белән үзеннән арттагы килгән хәрефкә тоташкан була. Һәм инде карап китик аны хәрәкәләр белән. Фәтхе хәрәкәгез хәрәкәбез безнең һәрвакыт язылган була, э, хәрефнең өстендә кыйгач сызык булып. Язып куябыз фәтхене һәм укыйбыз. Сә, сә, сә дип. Кәсер языла һәр вакыт хәрефнең астына. Укыйбыз. Си, си, си. Дамма языла һәр вакыт кечкенә генә өтер э, формасында хәрефнең өстенә. Һәм без син хәрефе белән дамы безнең су, су, су дип. Сә, си, су. Сә, си, су. Сә, си, су. Хәзер инде карарга кирәк безгә сәкин белән ничек укыла. Язып куябыз с хәрефен.

Сә, си, су, эс. Менә карыйк инде, безнең телебездә, татар телендә бу хәреф бар. Сә, Сәкинә, Сәлимә. Сә хәрефе бар. Безнең өчен бу хәреф бернинди дә авырлык тудырмый. Менә ул инде шушы безнең с хәрефен әйткәндә, без калын әйткәндә ничек әйтәбез? хәрефнең нинди хәреф артыннан безнең нечкә сузык аваз килсә безнең без нечкә итеп әйтәбез сә например си дип ә инде калын булса су дип су ә менә инде менә бу урында дамба белән укылганда безнең татар теленнән нечкәрәк булырга тиеш су салкын су кебек түгел су Су, ничектер әз генә нечкәләтебрәк, иң нечкә формасында әйтәбез у хәрефен. Су, су. Сә, си, су. Сә, си, су, әс. Сә, си, су, әс. Инде хәзер китабыбыздан син хәрефенә күнегүләр карыйк. Алар безнең 20 нче биттә башланалар.

Инде тагын бер мәртәбә син хәрефе турында кабатлап китеп. Син хәрефе, дидек, безнең татар телебездә бар хәреф. Шуның өчен ул безнең өчен авыр түгел. Син хәрефе нечкә хәреф, шуның өчен ул фәтха белән була һәрвакыт сә, кәсре белән си, дамма белән су. Сә, си, су. Сәкен булган әс. Әс. Ә инде язылышы буенча ул безнең шин хәрефенә охшаган, тик аның менә шушы шин хәрефендә була торган өч ноктасы гына булмый, башка бөтен өлеше шин хәрефен хәтерләтә. Әгәр дә сез шушы әйберне истә калдырсагыз, бу дәресне сез инде яхшы итеп үзләштергән булырсыз, иншааллаһ. Шуның белән безнең дәресебез тәмам.